איז דאך דא דער חילוק פון תורה און מצוות, ווי אדער ווי גערעדט דא דער חילוק פון תורה ביז די מנין פון בכל דרכיך דאהייהו, וואס אין ענייני חיובים איז איז די מצוות פון תלמוד תורה איז דאך דא מער ניט ווי ביי זכרים, דער ענין פון בכל דרכיך דאהייהו איז דא סיי ביי מאנסבול סיי ביי פרויען. ואדרבה מצד רובא דאס ענין פון בכל דרכיך וואס איז פארבונדן מיט וועלט, איז דערפון פארשטאנדיג אז כלום אדם חיטים מביא חיטים איכה חיטים כסית דארף ער האבן א נזק כנגדי, אז דאס געהערט מערער לעקרת הבית ווי דאס געהערט צו די מאנזל. דאס איז אז דער ענין פון תורה והדסה איז מלשון היראה, און דאס איז די ערד קאן זאגן די היראה ווי מען דארף זיך פירן, דערנאך דארף מען זיך דאס אבער אויספירן בפועל, און דאס ווערט אפגעטאן בפועל על ידי עקרת הבית. און על דרך ווי גערעדט פריער אדורך מעשה בפעולה איז א מעשה הוא העיקר עשיה לעילא, איז קומט אויס על פי זה אז אטא דער ענין נעמט נאך העכער ווי לימוד התורה. ועוד דערפאר איז אויך העכער דער דין אז אף על פי וואס כל חפציך לא ישרוף בו אפילו חפצי שמים, איז אחיך את אינם שווים לדבר אחד מיט דברי תורה ווי די גמרא זאגט א מעיד קטן, אבער ביי א מצוה שאי אפשר לעשותו על ידי אחרים איז דאס דעכי תורה ניט נאר אז דאס איז ביש ניט נידעריקער פון תורה ניט נאר אז דאס איז ביש עובר צו תורה נאר דאס איז נאך דעכי תורה און ער איז זיך עסק אין דער מצוה. בשעת מען דארף איינשטעלן די אייגענע הויז אז דאס זאל זיין א בית מיוסד על יסוד התורה והמצוה איז דאס אי אפשר לעשות על ידי אחרים, א צווייטער קען אונז רוף ניט העלפן און א צווייטער צו אונז רוף זיך ניט אריינלייגן און א צווייטער וועט ניט וויסן וואס מען דארף מסכן זיין און ווי מען דארף מסכן זיין און ווי מען דארף בויען, דאס איז אי אפשר לעשות על ידי אחרים דאס מוז ער אליין אפטון, זי אליין אפטון,

וואס דאס איז אייכעט וואס מען זאגט אז להיות איד לאווי איז נקבה תסבב גאוה, וואס אויך כל הענינים די להיות איד לאווי ווערן דאך נתגלה דערפאר וואס מען גרייט עס צו און מען טוט אין דעם במשך זמן הגלות, וואס אט דאס איז אייכעט די הוראה כללית אז דער ומכבדי יסר ממה שיש לי ווי די גמרא זאגט אין חולין בנוגע לאשתו, וואס לכאורה ניט פארשטאנדיק וויבאלד אט דאס איז ישר ממה שיש לי איז פארוואס קומט עס איר אזוי פיל כבוד? און תורה וועט זיך ניט אנזאגן אויף א יניען וואס ס'קומט ניט, אויב דא איז א זאך וואס ס'קומט ניט דארף מען אויף דערויף ניט הארעווען און מ'דארף דאס ניט געבן, וויבאלד אז מ'זאגט אז מכבדו יסר ממה שיש לי איז א סימן אז דאס קומט און ס'קאָן זײַן, אַז ס'קומט אױף אַזױ פֿיל, אױף װיפֿל ער האָט, איז דאָס װײניק, דאַרף ער באַקומען נאָך ערגעץ װוּ צולײַען, אַבי זי זאָל האָבן אָט דאָס אַלץ, װאָס ס'קומט איר. איז דאָס איז אַזױ װי בפֿנימיות הענינים, װי דאָס איז נתגלה װערן ליאָסיקלאָװי, איז זיך אַ מעשׂה הוא העיקר, און עס אײגנע כּבֿוד סבֿיבֿ גובֿר, איז דאָס יעסער ממה שיש לי. ווארום כלום חיטים כסת, ער קאן מער ניט ווי ברענגען די חיטים, ברענגען א היראה אז אזוי דארף זיין, דערנאך בשעת מען דארף טאן בעפעל בנוגע לחינוך הבנים והבנות בתחילת חינוכם בעיקר, און דערנאך בנוגע צו דעם שטעל פון דער הויז און בנוגע צו די כשרות המאכלים און בנוגע צו טהרת המשפחה און בנוגע צו כל הענינים עיקרים וואס אן זיי הענגט אפ א אידישע הויז, עס הענגט עס אפ די בעיקרא מינדער עקרת הבית, וואס ער אליין פארמאגט ניט קיין כחות אויף דעם מיט כת כמה סיבות אדער פארוואס רצה הבעלים וואס האט דאס כחות וואס מען זעט בפועל על דרך ווי ס'איז געווען אז לשם מעיז ליעמי איתים די דעה פון מתן תורה איז דאך דערמאלט איך געווען די השכלה פון דבר לבית יעקב אלה הנשים, און ווי ארום מבאר אין מדרש אז אנדרוף האט אפגעהאנגען אז די תורה זאל האבן א קיום, אט אזוי איז אויכעט אין דורי דקבסי די משיחי ביחוד וואס ווי שטייט אין כ ס ואריזל אז דאס איז דער גלגול פון דעם דור המדבר פון דעם דור מקבלי התורה, שטייט אויכעט אין כ ס ואריזל אז דערמאלט איז דאס א דור וואס נשמעים לנש. די נשעיסעע אז מען פאלגט דארף מען אויספירן ביי די פארן אז זיי זאלן בעטן ניט עניינים של מה בכך עניינים טפלים ומוסרית אז זיי זאלן בעטן די זאכן וואס מען דארף בעטן על דרך ווי עס איז געווען בשעת מתן תורה אז מען האט מכריח זיי האבן מכריח געווען אז מען זאל אויפבויען א משכן און מען זאל מקבל זיין די תורה און מען זאל גיין דערנאך אין די גאולות על ידי משה רבינו על ידי גואל ראשון אין ארץ ישראל ווי ער זאגט אין גמרא אין בבא בסר און אין מדרש אז דווקא די נשים זיינען געווען די חובבי און האבן נישט להיפך פון עצת מרגלים, ווי די מעשה מיט די בני צלפחד, זאל א זעה איך זיין פון די נשים שבדור הזה אז זיי זאלן פארגעסן אויף די עניני מעשיות און מאנען ביי די מענער אז דעשטע זאך זאלן מקבל זיין תורה על מנת ללמוד וללמד לשמוע ולעשות. די צווייטע זאך, אפילו בשעת מען געפינט זיך נאך במדבר זאלן דארטן אויפשטעלן די משכן, במדבר אין חוץ לארץ זאלן דארטן, בגלות זאלן דארטן אויפשטעלן א משכן לה' יתברך, און מען זאל אויף דערויף אפגעבן דעם זהב וכסף און חשת מיט די אלע דרייצן אדער פופצן זאכן, ווי ער רעכנט אויס בפרשה, און דערנאך איז דאס גופא וועלן זיי ארויסברענגען און בגלוי אז מען זאל קענען גיין בקרוב כי ממיאס לארצינו בביאת משיח צדקינו לחיים לחיים.